Hemmäňize salam dostlar meniň kanalyma hoş geldiňiz men Mähri meni öňden bäri seredip ýören dostlarymyza ýüzlenýän käbiriňiz siziň komment goýupsyňyz öňki köne wideolaryma şanyna haçan wideo snimat edersiň diýip neme soraglaryňyz nu şo sorag üçin köp köp sag boluň birhili meni ruhlandyrdy diýsemem boljak bilýän haçandan bäri wideo çekmedim durmuş zat bilen başagaý bolup umumy Işimi çalyşdym zat etdim şeýdip. Ha başga gaýçylyk boldy ýöne ýeneden yzyma geldim siziň kommentlaryňyzdan ruhlanyp i ýenede size Amerikanyň durmuşyny görkezip başlajak şu ýerdäki umumy kulturny tapawutlylary zatlary aýtjak indi biziň öz türkmen kulturamyz bilen Amerikanyň kulturasynyň arasynda wot osaň bugünki temamyz biziň restoran hakynda Köp ildeşlerimiz biziň Amerika gelýärler, emigrasiýa üstünde ýa student bolup, ýa turist bolup, ýa ýene bolup. Onsoň ilk başda gelenlerinde Amerikanyň restoran kulturasy edil Türkmenistanyňky ýalak däl, bir azyrak üýtgeşigräk. I şol indi Amerika geleniňizde Amerikanyň restoranynda özüňizi nähili alyp barmak hakynda biraz gürrüň etjekdim. To jest bul meniň kag by size bolan bir maslahatym diýen ýalyrak, siz başgaça özüňizi albam baryp bilersiňiz elbetde, ýöne Amerikanyň immnno wot kak-da restoran öz kulturasy bar. Soň şony gürrüň bereýin diýdim. Birinji spisygymda, ine spisygym depderçäm, kak obyçno, birinji Aýtmaly zadym siz Amerika neme w obşem baraňyzda şu restorana baraňyzda restoranda menýu seretýäňiz o soň menýuda naharlaryň bahalary ýazly gduda meselem tam bir sendwiç kakoý nibit buterbrod tam on dollar diýeli o soň on dollar ol prýam şo buterbrodyň bahasy ondan daşaram size ýene üstüne siz ýene üstüne tölemeli bolýaňyz toýs indi nýu ýorkdaky baha neme Taks bar, to ýest nalok bar. Şu restoranlar nalok goýýarlar siziň şu nahara. Onsoň olam obyçno dokuz prosent. Onsoň siz häzir şu on dollarlyk buterbrodyň üstüne ýene-de dokuz prosent pul goşmaly, to ýest dogsan sent goýarsyňyz. Dogsan sentam paçti şto bir dollaryň bolýar, sebäbi bir dollarda

Çiýboý diýilýär. Indi orsça çiýboý, iňlisçe cheap bolýar. Onsoň Amerikanyň kulturynda şo çiýboý bermek gaty, nu, wajyp bir zatlaryň biri. Ýewropada meselem restoranlarda ofisiantlaryna çiýboý berenoklar. A imенно Amerikada bolsa berýärler. Onsoň

Edil Nýu-Ýork ştatynda dokuz prosent nalok bar, plýus çeýwoý bermeli. Çeýwoýyň obýçna bärde naharyň öz bahasyndan on bäş prosentden ýigrimi bäş prosente çenli ýa-da ýüregiňiziň eçilişine görä diýen ýalyrak, ýöne standart obýçna on sekiz, ýigrimi prosent goýulýar. Onsoň häzir on dollarlyk buterbrode meselem Siz bir dollar segsen sent berersiňiz çiwoý neme sebäbi on sekiz prosent bolýada on dollaryň soň şony hasaplap göräýiň häzir siz on dollar neme buterbrod üçin bir töleýäňiz dogsan sent nalog üçin bir töleýäňiz on dollar dogsan sent boldy indi paşti on bir dollar diýeli ondan soňam paşti şto iki dollar indi bir dollar segsen sentam siz çiwoý edip kak diýip töleýäňiz ofisianta. Şo şeýlelik bilenem size umumy şo sendwiç üçin ýa şo buterbrod üçin näme restorana baraňyzda siz gdeta on üç dollar töwerek çykdajy etýäňiz. On dollardan daşary. Indi on dollardan daşary diýemde indi şo on dollar soňam üç dollarda. Şony ýaňyrak çykarýaňyz. Paçti üç dollar, naý şo On iki dollar ýetmiş sent şo nagrak bolup çykýa umumy bahasy paşti şto on üç dollar tratit etýäňiz şony hökman suratda göz öňüne tutuň ozan magazinlarda da şeýleräk ol magazinlary ýone men siziň size soň başga bir wideoda düşündiren ikinji nemesi restoranlaryň wagtlary bir azyrak üýtgeşik olam ştatdan ştata şäherden şähere neme tapawutlanyp durýa meselem nýu ýorkda gaty bir başagaý şäher bolan sebäpli bärde restoranlar gaty gijä çenli uzak nu uzak gijä çenli açylýan restoranlar we ýigrimi dört sagat açyk restoranlar hem bolýar a käbir restoranlar bar nýu ýorkda immino italýan restoranlary esasanam olar meselem aýdaly günortan gdje to üçde ýapylýada bäşde açylýar da olam näme üçin sebäbi hälki indi italýan restoran bolany üçin pitsalaryny olar peçde Kök biziň kürämiz ýaly, türkmenleriň küresi bar, kürepeç. Şo küre peç diýýärler, peçde bişirýärler-de pitsalaryny ili türklerde fıryn diýýärler, çöreklerini bişirmek üçin. Şo türkleriň fıryny ýa türkmenleriň küresi ýaly peçlerde bişirýärler i şolar şo pecini günortanky nahardan soň käte arassalamak isleýärler. Onsoň şol pecini arassalaýynça, onsoň täzeden gyzdyraýynça iki sagat zat gerek bolýar-da olara. Şo sebäpden günortan üçden bäşe çenli restoran ýapyk bolup biler. Eger italýan pitsa restorany zat bolsa, ýöne hökman italýan restorany we italýan däl restoranlaryň hem şonýalar geňenaýrak wagtlary bolmagy mümkin. Ýa-da meselem eger bar restoran bolsa, onda olar käbirisi dörtden soň açylýarlar. Olam näme üçin gündiz wsýrawno kän klient bolanok, alkogol kän içilenok, şoň üçin hem gije açylsak bize has peýdaly bolýar diýip, hemem işgärlere köp pul tölemeli däl diýip, olar kak be gijeräk dörtden bäşden soň açylaýarlar. Tak što siz restoranyň sagadyny göz öňüne tutuň. Eger sagadynyň haçandygyny bilmeseňiz, Google Maps-e giriň, to ýest Google karta girýäňizde, şo ýerde şu restoranyň adyny tapyp, şolaryň sagadyna seretseňiz, obýçna Google kartada size görkezýär. näçeden näçä açylýanyny. Eger Google kartada ol informasiýa ýok bolsa, siz Google kartada restoranyň telefon nomerini tapyp bilýäňiz. Onsoň telefon nomerini arkaýyn jaň edip sorap bilýäňiz. Siz şu gün näçede açylýaňyz, näçede ýapylýaňyz, indi şon ýaňyrak soraglar. Olar size obýazatynda kak bi jogap berýär, problemasyz zatsyz. To ýest o bir kak bi geňenaý zat däl. Indiki punkt, neme? Ony indi häzirki döwürde hemme kişem etýär, ýöne onam bir agzap geçeýin diýdim-de, restoranda, meselem, indi üýtgeşik restorana gitseň, owadan üýtgeşik nahar zat getirse, şo naharyň suratyny, zadyny almak, indi Amerikada, meselem, geň zat diýip hasap edilenok. Bilemok, Türkmenistanda nähili hasap edilýär ol, gowy zatmy, erbet zatmy ýa adamlar size geň galyp seretýärlermi ýa samsyk hasap etýärlermi, ony bilemok, ýöne Amerikada, meselem, naharyň gelse, şony suraty alyp duran ýa alyp oturan, Soňam suratdan suraty alyp bolansoň nahar iýýän adamlar bar to ýest eta standart normalno şitaýtsa suraty alyp öz şo naharyň suratyny internede goýmak osaň belki biziň neme köne nemelerimiz meselem mamalamyz babalamyz atlamyz o zatlara düşünmeýär o nähili samsyklyk diýer naharyň suraty alyp internede goýmak ýöne biziň kag by döwrümiz başga döwür bolansoň biziň üçin kag by standart osaň amerikada şeýdip naharyňy suraty alyp internede goýmak hiç kim şony geň galanok diýjek bolýan şoň üçin arkaýyn etiberiň arkaýyn surat alyberiň naharyňyzy öýdäkileriňize imodan iberiberiň menä meselem käwagt şeýtýän ejem dadyma iberýän eger üýtgeşik owadan nahar zat iýsem indi owadan şekilde bolsa surat alýan eje seret men bu gün tam brazilskiý nahar iýdim ili ýeşo ştada da şonýa zatlar neme etýän onsoň ejemem nu seretýärde neme etýär o näme bu näme diýip soraýar şeýdip nu gyzykly bolýarda. Onsoň indiki punktym neme amerikan restoranlarynda eger siz meselem bir zada nemede käwagtlar menýularynda atlary öz dillerinde ýazylgy bolmagy mümkin onsoň käwagtlar düşünip bolanok i käbir ýerindedem neme düşündiriş ýok meselem italýan restoranyna barýaň welin italýanski dilde ýazylgy duda tam antipasti diýdi poýo bir zat diýdi näme öz dillerinde da Otaň obyçna aşanda iňlisçe düşündirişini ýazýarlar tam bir zat bir zat diýip otaň tipa bul tipa pasta fuzilli pasta tam pomidorly garylan näme näme näme diýip düşündirip ýazýarlar iňlisçe käbirsine onam ýazanok otaň esasanam ýazmaýanlaram neme käbir ispan restoranlaryna baryň ispan diýemde şo meksikanski restoran ýa portorikanski restoranda şolaňňaça latinoamerikanski restoranlara barýaň oň köp Ýeňlisi ispança ýazylgydygy menýusynda nemeleri i kakda soň nämeligine düşünäňok. Osaň şoň üçin düşünmeýädik ýagdaýyňyzda sizi şo ofisantdan soramaklyk aýyp däldir toý siz sorap bilersiňiz. Arkaýyn çekinmäň soraberiň. Iňlisçäňiz gowy bolmasada zyýany ýok çünki bärde hemme kişi immigrant osaň şoň üçin Çekinmän çekinmän soraň arkaýyn bu näme bu näme zibris näme ofisiandyňyz näçe uzak wagt saklasyn dese saklap bilersiňiz hiç hili çekinmäň realno soraň şeýdip sorap öwrenip bolýar naharlar barada sebäbi eger siz soraman bir zat zakaz etseňiz olam bir gowy däl nahar bolsa onda kak by çydap iýip oturmaly bolarsyňyzda ili şoňa meňzeş zat o zaman Bul meselede ýene meniň indiki punktyma awtomatiçeski eltýär, olam eger siz getirilen nahary meselem halamasaňyz, tagamyny halamasaňyz ýa belki neme aýdaly birazrak ýanygrak bolsa, meselem pitsa zat zakaz eden bolsaňyz, pitsanyň aşagy zady ýanyk bolsa birazrak ýa-da aýdaly towuk zakaz eden bolsaňyz, towugyňyzyň ýüzi ýanygrak bolsa ýa saň gaty bolsa, çirisçur gaty edip bişirilen bolsada, umumy halamadyk bolsaňyz siz Şony ofisiandy çagyryp şo nahary täzden etdirdip bilýäňiz to ýest aýdybilýäňiz izwiniti biz siziň şu naharyňyz bilen naharyňyza begenmedik karoçi bu tam towuk slişkom köp bişirilipdir saňňaty karoçi neme näme karton ýeniň ýaly gosaň ýada pitsa ýakylypdyr men ýakylan pitsa iýjek ýazyň ýada meselem eger steýk zakaz etseňiz to ýest nu et zakaz etseňiz obyşna sizden soraýarlarda Nähili gyzgynlykdasynyz, nähili bişirmelisiz, etiňiz gowy bişen bolmalymy ýa ortaça bişen bolmalymy ýa-da kän bişmedik bolmalymy da steýki. Onsoň aýdaly siz häzir ortaça bişen bolmaly diýen bolsaňyz, olaram şony ortaça etmän, gowy edip öldürip bişirip getiren bolsa, şonam siz yzyna iberip bilýäňiz. Men ortaça bişirilen et isledim, siz siz bolsa muny çerizçur köp uzak bişiripsiňiz diýip, yzyna iberip bilýäňiz. Onsoň ofisiant ofisandyňyz size Şoňa derek täze ýasalan nahary getirip berýär. To ýest şo bir nahar, ýöne şo täzeden ýasalan. Meselem, aýdaly, saladyň ýüzünde şo ýanyk towuk bolsa ýa gaty bişirilen towuk bolsa, şo şoň towugyny çalşyp berip, size umumy tarelkany täzeden getirip berýärler. Olam aýyp zat diýip hasap edilenok. Ony neme-da, özüň normalny adam bolsaň, mylakatly gürleşseň we sypaýy zat bolsaň, bir Özüňi swoloç ýaly alyp barmasaň, onda ofisiantlar neme ötünç soraýarlar-da, neme size şo nahary täzeläp getirmegi hiç, nu, problema görenoklar-da, osaň şefiň ýanyna barýarlar-da, ine, klient, karoç, şuny halamady, osaň täzeni edip ber diýýärler. Tak što şony sorap bilersiňiz. Tak što da, şol ýerem-a Amerikada, nu, tipa neme-da, serwis gowy diýjek bolýan-da. Osaň, a, ýene indiki nemem, a, Eger indi Amerikada jylawtançda porsiýalar uly, gaty uly, realno gaty gaty uly, men suratyny goýjak bolaryn şu wideonyň içinde. Osaň ol bir sany porsiýany, bir amerikanskiý porsiýany adamlar, indi amerikanlaryň özleri köp iýýänçy bolsa gutaryp bilýärler-de, ýöne eger obyçny adam bolsaň, neme gutaryp bolanok, realno birazrak slişkom neme bolýar, gaty uly-da, ony nädip gutarjak, aşgazanyň ýarylary geler. Osaň Şony birden gutaryp bilmeseňiz, siz şo nahary ýanyňyzda alyp bilýäňiz. To ýest hiç kim size gyýtak seretmeýär. Men meselem Amerikan mekdebinde okamsoň yzyma Türkmenistana gidemde, indi bärde bir ýylyň içinde indi mekdep döwri, men öwrendimda şo to ýeste ýanyňda naharyňy alyp gidip bilýäň öýüňe tipa gutarmadyk naharyňy. Osaň soň Türkmenistanyň restoranna baryp şo marda restoranda şo gutaryp bilmedik naharymyň ýanyna Nemäni soradym? Konteýner soradym, ştob naharymy salmak üçin welin, ofisiantka meň ýüzüme birhili neme ýalak seretdi-de, ka gutda men bir nişşi, bizdomny ýalak, to ýest, nu, kakaýa dura diýendir, nu, şonýalyrak birhili manýerada so, neme, oda seretdi i birhili Üstümden gülen ýalam däldi. Bolýar-a birhili serediş şonýagrak manerada seretdi. Maňa nemoşka nepriýatno boldy. Soň menem wau diýdim, okey, znaçit gaýt Türkmenistana, kak by eger naharyňy gutarabilmeseň ýanyňda konteýner soramak, şo naharyňy öýüňe alyp gitmek ete kak neme aýyp hasaplanýada, nişibrodka ýalak hasaplanýa, poluçaýsa sen bir neme, kak zat görmedik pohoduda, to şonýagrak diýip bakylýaňda Türkmenistana, no indi. Türk bilemok, türkmen restoranlarda şon ýaly duýgy duýam. Soň ýöne amerikan restoranlarynda meselem, ol naobarot neme, gaýtam begenýärler, eger siz iýip gutarmadyk naharyňyzy konteýnere salyp öýüňize äkitseňiz. Çünki bular naharyň zaýa bolmagyny islänoklar. Soň gaýtam siz konteýner soramasaňyz, şol gutaryp bilmedik naharyňyzy ýanyňyzda äkitmeseňiz, gaýtam şol geň galynýar. Toýest gaýtam şol Birazrak neme birhilräk görýäler sizi meselem çyp aý ana nahary zaýalap bö tam neme bilemok tebigahat tebigat hakynda pikir edenok indi musur köpeltýä çyp şon ýaly manyda seretýälerda birhili kän çyp dünýäde aç adam ýetik a bu bu bolsa meslikden ýaňa karoçe meslenipdir naharyny neme edesi gelenok hondan bäri diýip birazrak Şon ýalyrak seredilýär, şoň üçin siz gaýtam Amerikada naharyňyzy gutarmasaňyz, hökmany suratda konteýner soraň, hiç kim size gyşygam seredenok, hiç kim sizi meloçny diýibem hasap edenok. Umumy bu bärde standart, poýtom arkaýyn konteýner soraňda nahar iýip bolmadyk, iýip bilmedik naharyňyzy

umumy Türkmenistandan gelen adamlar bir hilek çalt-çaltdan iýýärler-de, derrew turup gitmek bilen bolýar. To ýest, meselem, amerikanlar ýa iňlisler ýa fransuzlar ýa ýeneler ýaly uzak wagtlap restoranda oturanoklar. Men düşünýän, bizde hemme kişi başagaý, osaň, a bärde bolsa Amerikada bolsa bilemok adamlaň edere işi yoklugyndanmy ya bilemok umumy raslablenni narod bolandanmy ya köpi göreni üçinmi bilemok yöne şular uzak wagtlap sagatlap restoranda iyip içip oturmak bular üçin kak normalno soň şeýdip wagtyňy alyp çepbe çeýnäp iyip içip Gep-gürrüň edip, diserta diýişdirip şeýdip oturýaň, to ýest bärde normalny şol. Osaň sizem wagtyňyzy alyp, arkaýynçylykda oturyp, bir neme-de, wagtyňyzy gowy geçirjek boluň, hiç ýeri gyssanmaň. Elbetde siz derrew iýip-turup gitseňiz, hiç kim size hiç zadam diýmeýär. Adamlar geňem almaýar, çünki belki gitmeli ýeriňiz bardyr.

Her gezek ejemi režistorana aýtýan welin, like, derrew iýýä iýýä-de, neme-dä, birhilek şo ýerden çykmaga gyssanýa. Menem, Eje, otur diýýän, otur, gürleşeli, iýeli, içeli, tak spokojno-da, otur, bir wagtymyzy geçireli diýýän, aý, uzak oturyp nämä gerek diýip şeýdip, nu, Oňa gideli, muňa gideli, aýlanaly, eýdeli. Oň kakda bir hilek şonýa neme etýä, hemişe bir ýerleri gystanýa meniň ejem. Ýöne umumy tebigatdan hem şeýle ol kaby hemişe her ýeri gys, hemme ýerleri gystanýa, ýöne bir hilek wagtyny alyp, nemedir lezzet alyp bilenok, meniň pikirimçe. Men hem ony ejeme köp gezegem aýtdym, eje näme üçin sen gystanýaň hemişe, wagtyňy alyp lezzet al, sen bir gowy atmosferada otyrsyň zat, bilýäň şul Şu bolan atmosferany, umumy şu nahary, şu içip oturan suwuňy, ýenäňi, soguňy, zadyňy bir hilek wpitować edip, realno bir duýgulan, kak-da bilemok, şu zatlary pikir et, nu, pikir edip, düşünip, zat edip, wagtyňy alyp, bir wagtyňy lezzetli geçirmäge çalyş, diýip, neme etýänem, ony bolýa, bolýa diýer-de, soň indiki gezek ýene ýatdan çykýar-da, ýene gyssanýar, ýör gideli, turali diýip başlaýar derrew. Şeýdip-da, ozan Belki siziň araňyzda-da şonýalyrak hemişe gystagda bolan adamlar-a bardyr ýa-da belki siziňem ejeleňiz meň ejem ýalakdyr, hemişe gyssanýandyr, bir ýerlere gitmelidir. Bolsaň şony hemişe ýatladyp duruň, neme, näme diýjekdim, durmuş o zat däl-la, kak, bir çapyşyk ýa bäsleşik däl-la, hemme ýerik ylgawlap ýetip bolanok-a şeýle dämi, birazrak neme, wagtyňyzy, Gowja geçirip nem etjek boluň bir lezzet aljak boluňda her bir ýaşaýyş minudyňyzdan ýa bir size öňüňize getiren naharyňyzy gowja izuçaýt ediň gowja serediň şu nahar nädip bişirilipdir näme nem edipdir indi şo zatlara seredip bir meň pikirimçe lezzet almamyňka diýen tim bole amerika ýalak ýerde eger bärde işe bolup gören däl bolsaňyz olam kak by hasam Wajypmyka diýen şeýdip hemme zady, hemme zada birhilek ýakyndan seredip, has dykgatly bolmak. Bu meniň pikirim elbetde. Wot, şony nem edeýin diýdim i a, ýene-de bir neme punktum bar bärde. Neme, Amerikada ilkibaşda siz o zat restorana baraňyzda, hökman suratda ofisiant sizden neme diýip soraýar, grantdan o zat, Suw getirip bereýinmi ýa-da butylkadan diýýä. Indi ofisiandyň işi elbetde restoranyň zatlaryny satmak. Onsoň suwunam satsa, olam has gowy. Çünki häzir size üç dollarlyk butylka suwy satsa ýa bäş dollarlyk butylka suwy satsa, siz oňa çeýewoý goýanyňyzda, şo hyzmat üçin pul goýanyňyzda, hasam bahasy ýokaryk galyp gitýär-de, siz şo on dollarlyk buterbrodyň üstüne şu üç dollarlyk ýa bäş dollarlyk suwa-da tölärsiňiz, şeýdip siziň on dollarlyk zadyňyz on bäş dollar bolýar. Onda şoň üçin eger siz pul azadyp, ne, to ýest, näme şo butylka suwa pul sowasyňyz gelmese, onda siz arkaýyn grantdan pul, neme, suw, blerem, suw soraberiň. Patamu şda eta normalna. To ýest hiç kim sizi neme etmez, aý bla bir garyp ekeni ýa neme ekeni, gysganç ekeni zat diýip hiç kim beýle zat pikir etmeýär. To ýest grantdan suw soraberiň. Tap water diýiň boldy. Sizden soraýarlar, Would you like tap water or bottle water diýşip şeýdip, sizem tap water diýiň. Tap diýmek grant diýmegi aňladýar. Soň size şo grantdan suw getirýärler. Nýu-Ýorkuň aýymyna grantdan suwy öň has iň arassa suw diýip hasap edilýärdi Amerikanyň içinde, indi birazrak baly gaçyp, bolupdyr. Iň arassa suwa däl ýöne içerlik bolýa to ýest öleňizok da normalny suw. Şoň üçin arkaýyn grantdan suwunam içiberiň, restoranada grantdan suwuny zakaz ediberiň i grantdan suw restoranda mut. Iň hezil ýeri o saň siz boşuna butylka suwa pul bereňzok. O saň grantdan suw getirenlerinde de hökman suratda amerikanlar a imino buzly getirýärler. Şonam göz öňüne tutuň, gyş bolsun, ýaz bolsun, tomus bolsun, güýz bolsun, şular hökmany suratda suwuň içine buz salyp getirýärler. Onsoň eger buz islemeseňiz, şonam öňünden aýdyň, Tap water, no ice please diýip. No ice, eta kak by buzsuz diýmäň, ýa-da onsoň şeýdip buzsuz soraň, bolmasa o size buzly getirer. Birden buzsuz soramak ýatdan çykarmasaňyz birden, olam size buzly suw getirse, Şonam yzyna neme edip bilýäňiz, aýdyp bilýäňiz, I'm so sorry diýiň, tipa like, ýa izwinýaýys da, can I have tap water without ice diýiň ýa-da no ice diýip şeýdip aýdyp bilýän, tipa, ýa izwinýaýys, bagyşlarsyňyz da, ýöne şul krandyň suwuny buzsuz alyp bilerinmi diýip şeýdip sorasaňyz, size ofisiandyňyz problemasyz şo stakanyňyzy äkidip, yzyna äkidip size buzsuz suwy getirip berer. To ýest, Hiç hile çekinmäň gorkmaň iňlis diliňiz bolmasadam zyýany ýok gürläp bilşiňize görä arkaýyn soraýberiň samaýe glavnaýe mylakatly bolmak sypaýy bolmak buram şe neme spasiba pažalusta diýen sözleri aýdyp bilmeklik da maneraly bolmak ysany haçanda maneraly bolsaňyz size gowy hyzmat etýärler neme gruby bolmasaňyz ýa bir samsyk degişme zat etmeseňiz size Hemişe gowy hyzmat etmäge çalyşýarlar. Onsoň ýene-de bir zat, syrtaryň, ýylgyryň. Çünki amerikanlar hemişe ýylgyryp ýören adamlary halaýarlar, özlerem ýylgyrýarlar. Ejem, ejem bular aýtýar, it ýylgyryş etýärler diýýär. Şeýle itler ýylgyrýarlar-a, dişlerini açyp şanýarlar. Bilemok, it ýylgyryşmy, dämi, ýöne amerikanlar hemişe syrtarýarlar, ýylgyrýarlar i olar üçin bu standart kulturasy. Şonuň üçin sizem arkaýyn, çekinmän ýylgyryp gürläberiň ofisiantlaryňyz bilen. Olam bir ozat manýera tor mylakatlylyk olam bir sypaýylyk bolýa osaň olar aşony begenýäler osaň şeýdip näme wežliwi sözler aýdyp şeýdip ýylgyryp zat edip mylakatly bolsaňyz hemişe gowy serwis alarsyňyz eger özüňizi haýwan ýaly alyp barsaňyz onda haýwan ýalygam serwis alarsyňyz diýeýin näme arada bir tanşym aýtdy ofisant ofisantga bolup işleýärdi osaň ol aýtýa näme diýýä gazagystandan bir

Men men hiç düşünemok biziňkilere diýädindi özä türkmen o gyzyňda ýöne şo imine kliýentleri gazagystandan bolupdyr olam näme SNG adamlaryda bilen gazagystan özbegistan türkmenistan kakaýa raýnisa diýen ýaly ýa ors bolsun meselem osaň şeýdip birazrak strannyrak özlerini alyp barypdyrlar osaň olam maňa neme edip gürrüň berýä ýa samsyk eý biziňkiler diýip şeýdip içi ýanypdyr ondan soň ýene bir kliýent gelipdir onam gürrüň berdi neme är aýal gelipdir. Dur osaň olaram gyrgyz ekeni gyrgyzmy gazakmy тоже şot takoý osaň o hälkiniň aýaly bu gyz barada şu ofisiantka gyz barada personalno soraglar sorap başlapdyr sen näçe ýaşyňda diýipdir durmuşa çykmadyňmy diýipdir näme üçin durmuşa çykaňok wagtyňama gidip barýa toý şonýa zatlar to ýest indi amerikada onýa zatlar soramak realno gaty gaty gruby diýip hasap edilýä aýyp samsyklyk diýip hasap edilýä Şoň üçin şonam geň galypdyr hälki gyz, nu düşek türkmen gyzymyz. Tipa şo şon ýaly personalny soraglar sorady menden diýe, nehili zadaý biziňkiler diýip başlady. Diýen meň bilen näme işiň bar, meň ýaşym bilen näme işiň bar, çykanmy çykmadykmy onuň bilen näme işiň bar diýipda. Ondan şon ýalyrak özlüňizi şon ýaly alyp barmajak boluň, çünki Amerikada onýa soraglar soralanok, tim bole nätanyş adamlar, tim bole

Akmak samsyk diýmesinler da ine biziň şu türkmen ofisiantka gyzymyzyň şo gazaklar hakynda gyrgyzlar hakynda eden pikirini türkmenler hakynda adamlar pikir etmesinler poetemu neme amerikada amerikanyň restoranlarynda belli bir manýerada özüňizi alyp barmagyňyzy maslahat berýän eger maslahatyňyzy alasyňyz gelmese zyýany ýok öz işiňiz ýöne meniň pikirimçe şunýalrak Şunya informasiýany bilseňiz özüňiz üçin meň pikirimçe eger Amerikada galyp galmagy karar berseňiz ýerli kultura assimilýasiýa bolmak girişmek has size aňsat bolarmyka diýen. Şeýdibem men şu günki wideomy tamamlaýan. Nadeýuş size neme halansyňyz öýtýän. Nadeýuş. Gospodi men türkmençe gürlemegimi ýatdan çykarypdym. Haý ýa täzeden realno men ozat wideo zat ýasamankam türkmençe ozat etmelmikam diýen. Käbir sözleri ýazyp zat edip öňünden praktika zat etmelimka diýen sebäbi iňlisçe gürläp gürläp birhili türkmençämi ýatdan çykarýan çynym şoň üçin neme gaharlanmaň maňa türkmençe birhiliräk gürleýän bolsam ýat tak şto neme laýk zat goýmagy we paýlaşmagy unutmaň ýenede size şuňa meňzeş wideolardan ýetirerin sag boluň hemmekiçe we size gowy gün arzuw etýän sag boluň paka paka.